devotion thawngṭha rak i hrawm in nan za te cungah Bawipa thachuahnak um ko seh. Psalm dal khat cang khat nakin cang thumnak tiang asimi tuahmi thil kipa khoong tonnak timi adot thumnak i ruahṭi dingin kan som ṭhan hna. Mi ṭhalo hna khokhannak ah aa tel lo i misual hna lam zong a zul lo i Pathian ane so mi hna sinah a thu lomi cu thluachuak mi an si. An i lawmhnak cu Bawipa nawlbia tu ah khan a si i cu nawlbia cu chun zan in an ruat. Tiva kam ah a khomi thingkung a caan hmaan tein a thei a tlai i an hna a uai bal lomi bantuk an si. An tuahmi thil kip ah khuaawng an tong. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuahmi thil kip i khuaawng tonnak a dot thumnak ah van chim ka duhmi cu a hme pahnihnak zawn i an i lawmhnak cu bawipa nawlbia tuah khan a si i cu nawlbia cu chun zan in an ruah timi tuahmi thil kipah khawng kan tonnak cu pathian nawlbia chun zan in kan ruahnak ah khan a si lai timi kha tuzing caan ah thazaang kan pek duhmi hna a si kum thong hnih le kum hlei li lio ah khan Israel ah kan rak kal i Israel kan kal i ka khuaruahhar ngaimi thil cu zeitlha si ti si ahcun Judah mi an nun phung kha a si. I Bible hi kan van zo tikah hin Moses chan lio ah Pathian nih Israel mi hna cu zeitin thlan nan nun lai ti pawl kha nawlbia kha tampi a pek hna. Nawlbia a pekmi hna lo bang cun zaruk le hleithum a si i tuah ding a um i tuah lo ding timi thil zong kha tampi a pek mi hna um i cu nawlbia vialte laka a biapi ngai in an chia mi thil pakhat cu zeidah si ti si cun khi Israel gam phak i ka hmuh mi cu Deuteronomy angan paruk am he paruk zawn kha si nan fale hi nan lu ase se nan chu ase se nan i ase se nan thoa nan din nan ai zonga nan om nan kala pathian bia hi nan chon piak peng hna la ti ka se i zeitluk tiang da atir hna ti se cun nan in ka tung ah hin pathian bia kha nan tial la ti a si i cuti cun zeitin hla siri ti sia cun nan mit le nan mit kara hin nan ṭem chi la ti si nan tai nan i ṭem la hei ti bantuk nawlbia a pek mi hna pathian bia kong he pehtlai in a pek mi hna khi a tam ngai i cu cu cu tluk i kum tampi a si cang mi moses chan in pathian nih nawlbia a pek mi hna cu Israel kum thong hnih le kum hleili kan phanh tikah cun kan mit nih ka hmuh ṭhan tikah hin ka khuaruah a har. Zeitin thla an fale he an rak cawnpiak hna hnga, zeitin thla an fale he an ṭhanter hna hnga ti hi a ka ruahter ngaingai. Zeica ti si ahcun Sabbath ni zong nihin ni tiang hi an ulh peng. Zarhteni hi motor mok i duh paoh in leng chuak ho in an cawl cang lo an nih zu dah mi cu an lut an chuak ti lo. an choka hrimhrim hi mei an kau lo cu tluk cun nihin ni tiang he sabat ni an ul cu lawng a si maw ti cun sa hrimhrim hlah an inka luhnak inka khin zapei bok ko khin a thingphel te chunga khin deuteronomy angan paruk am he paruk ti mi an tial le vor lei kam chung te khin israel nan kala chan bangia te man ulo an in ka tunga khin ma chu chu an bet mi ke a um i a an fa le hi an tlangval tete an min au tete an pa le pawl zong he Israel nan kala chun bangia than te ri man ulo alang mian um lai alang lo mian um lai lamang thia kha nataya na re chi la ti ase im ma chu chu khap ni deng asau hin an hnu lei he an mai lei he an bong bi an tai khan an tem la shi ke atla i an kal akan ai thui chu chu chu ka va mu kho mi ka si i ka khorwa hi a har tuk hringhran zeitluk in da Israel mi pawl hin pathian phung bia he boipa ni apek mi hna nol bia an rak itlai le ani nun pi le ni hin ni tiang kar ni hlan pi ti mi hi ka mu te ka hin thazang tam pi kala i chu i ka nun i ka vanita chut ve mi chu ni hin ni kan ni zoom tu ti kan ti mi khrifa ti ai au mi kan ni pawl nih hin te bawipa nih a kan pek mi nawlbia hi zeitluk in dah kan sunh lo ve le kan nun ah kan i nunpi timi hi kan nunnak ah ka ruahter ngai ngai Denmark ah khin hika US ram ah hin cun tampi ka hmu hna lo i Denmark ram ah zeimazat hmuh kho asimi le Europe ram ah zeimazat hmuh kho mi cu Muslim pawl khi an si i an fale tete hi an an khi zei kan til an lu hi an tuam ter hna an ang ki hruk ter dan hna ma chu kho chun rian a tuan mi pawl zong hi an thla cham chan a phak baka chun an rian tuan na wa khan puan he an pha le an khup ani bil le ma chu ti chun thlan cham ko khol an tuan zong hen wan long chung zonga hen an thla cham chan a phaka chun an puan an phal an khup ani bil la thlan cham ko chutluk chun muslim pawl ti akan timi na zong hen an biak nak pathian an biak nak pathian an pathian an biak nak an nol bia an zul ning hi khoro har bakan an nunnak kan an i se chi pi si an i thit pi chi chu chu ka hmuh tikah hin kan nunnak ah zeitluk in thla bawipa khrifa kan i ti ve tung i pathian abia mi hna ti kan i ti ve tung i pathian bia he zeitluk in thla kan nunnak hi kan i thit pi ve le kan i kal pi ve timi hi tu jing chan pathian bia ai hrom mi kan za te nunnak zongah hin athar in ban ruat ve than hau siu ti hi kan som du mi na se kha van to ko man u siu lo zingka kan thaw bakin thaw ka minung pa zeizah da khup ibil in boipa tu jing damten na ka thaw tar cha kai lom atimi kan um asilo sil rol kan ei laya khin thla acham mi ki minung pa zeizah da kan city zong ha thalang kwanin hal than du na zeizah ti sia zoom lo tun ha he kani cho tika khin doko rol kan ei lai ten ha boipa na ka pek mi ti rol chunga kai lom timi lom nak bia man chimi mit te mani chin riang mang i rual ei lai thlacam hmanh kha kan ning minung tampi a zak cu kha atu lio khan mani tuang man zingka si chun chaw na ei lai chun chaw na ei lai te khan namit nai chin hin thla na cham lai mo kha an tuak man hau si mu na ponga muslim asimi chu a thla cham chan a chuwa chun zeitluk i rian a tam zonga pon a pha la le a khupai bilal thla cham ko la za pi nak ti mi hi um lo chuni kan nun na afian tar ngai mi se zeithla si ti se chun pathian bia Bawipa nih bia an kan ruahnak hi Bible bia hi zeitluk in thla kan nunnak an rian a tuan la kan i seh pi chi la kar kan hlan pi chi timi hi kan nunnak an alangter taktak timi he kan chim ka du zeidang khi chim la atu i ka chim mi chun cho na ei tikah boi pa mai mit mai na mit chin in na pongkam hna se boi pa sin alomnak bia ka chim ngam ma chim ngam lo ti min man ni ken na nunnak ki tampi a fian tar la tia zupnak zong ka ngai cu ca sam dal khat chang hi chung i a pathian nawlbia ani lomnak chu pathian nawlbia tu ah khan asi i chu nawlbia chu chun zan in an ruah chu chun zan i an ruahnak nih cun bawipa thlachuah hi a co tang hna le khoong a ton tang hna ti mi nun he hin cun na nun le ka nun hi avai hlat hring hran da avai hlat hring hran da kan nunnak ah hin mo kan thinlung adamnak le kan khurkharuanak adam khawnak hnga ding cha hin angan adammi ruahnak angan adammi tirawl kan taksan in ai a hope bantukin kan thlarau angan adam khona nga ding cha angan adammi tirol hi ai hau ve hallelujah chu cha chun chu angan dammi tirol cha zai si ti si chun tu jing cha na atu bantukin devotion pathian bian rak ngai mi hele jing ka na thoi boi pam hai na kun i na khup nai bili thla na cham hi le pathian bia na nun nak i nai se pi chi mi se ko ti mi hi tha jang pe ka banin du mi ase Moses a thih hnu ah Israel miphun hna van hruaitu ding le Kanan kammi ram Kanan luhpi ding ah hin Kanan ram luhpi ding ah hin Bawipa nih Joshua kha a thim i Joshua a thim tikah hin a caan a fawi hrimhrim lo zeicatiah vawlei cung mi vialte lakah Joseph Moses bantukin a nun a nemmi um lo tiah Bible hmanh nih a timi hmanh khi dok aw Israel mi pawl an vuivai tuk ruangah hin Moses cu a vuivai Israel mi pawl nih an vuivai hnawh tuk ruang han bawipa nih nawl a pekmi ai palh le kammi ram kanan an phak a pha kho lo in alang hlatin a chuan i a mitthli he kammi ram pa kanan zong kha a phak ter khawh lo cu cu dirhmun in Joshua nih a van chuan dingmi hi a fawi lo minung taksa sinak le cun sena bilten pathian bia chu zeidah si it is achun joshua dal khat chang ret nak achun hi phung bia cha ok hi naka kha chuwa tak la se simhan se lo achunga atial mi vial te ning in tua oka raling ten um na chun zan in ma cha chu na ruat lai zeitin tia khitika nalam kha na tluan tar lai i khitika khong na ton la ti hallelujah kan pathian min thang khatin um ko se joshua ni ral tha te in moses rian khinh mi avan chon i kanan ram i israel mi vialte alu pi kho nak na chu pathian bia kha anun na chun zanen aruat i chu tika pathian bia ni khong na tong la ati min nun achau nak thong kan asi chu cha chun tu jing chana pathian bia ar hrom mi vialte na pathian bian kan nun nak isar siam ko na su ti kha ka banin som na i zai ruanga johan kwat khat dal ni chang khat nak zona chun ka fale hna hi ca kan kuat hna cu sualnak khan nan tuahnak hnga lo caah si sihmanhsehlaw pakhat khat nih sualnak nan tuah cun a dingmi Jesuh Khrih pa sin i bia a kan chim piaktu kan ngei ko ti a fiannak ding ca ka si hallelujah pathian bia kan rel tikah hin pei a ṭhawngmi Khrihfa an kan ser cu zei bantuk sualnak kan tuah zongah pa nih a ka ngaihthiam ko a ka ṭhawnter ko a ka bom ko ti nuna kan an kan hruai cu lawng a selo pathian bia kan rel i chun zan in kan nunnak kan ruah tikah cun kan nunnak an mah le mah confidence i sai chiahnak nun kan nei zei ruanga johan kwat khat thiam thiam chang ngan chang hlaili hlainga chan zaitin nati ama du ning in kan hala chun kan halmi pau kha kan pek hrim hrim lai ti kan zum cha pathian cu ṭihnak zeihmanh um loin kan fuh ngam cun kan halmi kha an kan theihpiak ti kha kan hngalh ahcun kan halmi kha a kan pek ko ti zong kan hngalh fawn bawipa hmaiah ralṭha ten an kan luhpi tu le bawipa hmaiah kan duh vialte an kan halpi tu cu hi pathian bia kan relnak i kan i fiannak nun nih khan a si pathian sin zong a lunglawm ten thlacamnak nun an kan hruaitu a cang johan kuat khat chang khatin chang kwa nak a zeitin da ti sual thian nak nun kan angei mi kan si kha akan khalh ter lomnak akan pek cu ca cun kan nun naka kha nun boipa ne aka ngei thiam ko boipa ne aka luat ter ko ti mi nun akan ruwa ter tu le akan hngal ter tu le akan thei ter tu nun an kan hruaitu cu pathian bi ahin asi ti kha van chim ka du i a donghnak ah pakhat te cu zeitla si ti cun samza le hlei kua a hme za le panga cun na bia cu ka ke ca mai na si ka lam ca ceunak asi ti ati ca nihin ni thil biapi bikhianak na ngai tikah hin fiang te an mu ter tu le fiang ten ral tha ten lam an hruaitu cu pathian bia hi asi chu ca cun pathian bia hi real na siu pathian bia hi chin kan i zuam hna si ulo chun zan in kan nun nak ruat ko hna si ti hi tu jing chan devotion ah kan som du mi hna si boipa ne ngai tu vialte thlachuah nak in pe hna se